Bonjour daholo an! Androany indray izany tsika dia hiresaka momba ny guerre de Corée izay nitranga entre ny mille neuf cent cinquante ka hatramin'ny mille neuf cent cinquante trois. Origine, Ohatr'ireo namarina moa ny paozin'i Corée tamin'izany. Tamin'ny mille neuf cent cinquante dia nizara roa ny Korea ary ny Ko- ny Korea dia ohatran'ny hoe péninsule kely izay manana frontière miaraka amin'i Shina sy miaraka amin-dry zareo URSS. Ary taorianan'ny deuxième guerre mondiale moa dia fantatsika fa nizara roa izy teo amin'ny trente huitième parallèle. Ary tamin'izany dia ny Nord izay ny URSS moa izany no nanosika ireo troupes Japonaises ary ny tany amin'ny Sud dia nisy an'ireo Amerikana izay tao dia izany izany dia lasa communiste ireo Nord ary manana régime capitaliste ireo izay tao amin'ny Sud. Talohan'ny ady moa izany dia ny Korea dia pays anankiray, peuple anankiray, fa alohan'ny hipetrahan'ireo japoney tao amin-dry zareo deuxième guerre mondiale, tamin'ny mille neuf cent cinquante. Izay eritreretina moa izany fa hoe tsy hametraka i Kim Il Sung resahana eto an, ilay leader ato amin'ny Corée du Nord dia nanan'eritreritra hoe reunifier-na ny Corée iray manontolo ka atao manana ilay regime communiste. Ka teo izany i Kim Il Sung dia nitondra ny troupes-ny nankany amin'ny Corée du Sud.

Ka teo izany dia nalefan'ny Amerikana ilay doctrine nanomen-ta an-dry zareo izay hoe ny heviny moa dia hoe hanakanana an'i Kim Il Sung ka noho izany izany dia mba nangataka tamin'ny ONU izy mba hanampian-dry zareo izany. Fantatsika moa fa ny Amerikana dia membre ny ONU Nefa anie eo anilan-dry zareo koa ireo Sovietika izay membre ny ONU. Ka teo izany ve dia hoe ireo Sovietika ve tsy hametraka ny droit de veto an-dry zareo amin'izany hoe fangatahan'ny Amerikana hanao intervention izany? Kanefa moa izany ireo ry zareo Sovietika dia tsy nanatrika an'ilay fivoriana tao amin'ny ONU dia nanararaotra izany izany ry zareo Amerikana ary nangataka an'ilay hoe hanao intervention amin'i Corée du Sud mba hiampiasaina ireo troupes ny Kim Il Sung. Ka ahoana ary ny deroulement izany zavatra izany? Ka teo izany dia nisy ny intervention natao ONU izay ny ankabeazan'ilay troupes moa dia amerikanina no tena mameno azy dia io intervention io dia i Général Mac Arthur no nitarika azy. Ary fantatsika moa fa i Général MacArthur dia izay efa niatrika ady tany Japon. Fantany tsara mihitsy izany ny Azia ka izy no hitarika ilay intervention ataon-dry zareo. Ka ilay intervention moa izany dia nanomboka tany amin'ny Corée du Sud, niditra tany ry zareo ka nanosika ireo troupes ny Corée du Nord ireo ary dia voatosik'ry zareo izany niala teo amin'ny trente-huitième parallèle Ary mbola niakatra ry zareo, niakatra, niakatra, ka farany tonga tany amin'ny frontière-n'i Chine. Tonga tao amin'ny frontière-n'i Chine kosa anefa ry zareo, tonga dia namaly ny ry zareo Shinoa ka nandefa ireo volontaires Shinoa be dia be izay hanohatra an'ilay intervention nataon'ny Amerikana, na moa izany hoe ny ONU fa ny Amerikana moa mameno azy eto. Ireo volontaires shinoa indray nefa anie dia tsy dia manana hoe fitaovam-piadiana ry zareo fa ry zareo moa izany dia maro be ka noho izany izany dia voatosiky ry zareo any ry zareo ary nomen'ny ONU tao hatrany aorianan'ny trente huitième parallèle. Ka teo amin'io fotoana io moa izany i Général MacArthur dia nanana ny hevitra hoe raha ampiasaina moa izany ny bomba atomika izay ho alefan-dry zareo ao amin'i Chine fa soa ihany moa izany fa hoe hijanona ho hevitra fotsiny izany fa tsy notanterahina. Ka teo moa izany ny Nord de la Corée sy ny ONU dia hoe hanao accord, izay possible mihitsy ilay accord nataon-dry zareo satria maty Staline tamin'ny mille neuf cent cinquante trois. Ka teo izany dia tsy dia nahazo fanampiana avy any amin'ny URSS intsony ry zareo Corée du Nord ka nanaiky an'ilay hoe cessez-le-feu. Dia teo izany dia niverina ilay statut hoe Corée du Nord mizara roa eo amin'ny trente huitième parallèle ka ny Nord dia régime communiste ary ny Sud dia régime capitaliste. Ka raha fehezina izany an, iny guerre de Corée iny dia azo lazaina fa hoe guerre nanao victime be dia be satria cinquante mille ireo soldats amerikana izay nalefa tamin'izany ady izany ary azo lazaina fa hoe demi victoire kely an-dry zareo any satria ny Corée dia tsy lasa communiste daholo an-dry zareo fa misy ilay sud izay capitaliste ary Aza lazaina koa zany fa voahaja ilay politikana containment an-dry zareo amerikanina. Izay no hamaranana ity video ity. Misaotra anareo.